Salut! An häerzlech wëllkomm bei Luxplay! D'Sonn ass erëm dobaussen, a wou fënnt een eis? Mir sinn natierlech dobannen an mir zocken, wéi soll et och soss sinn? Dës Kéier hu mer Assassin's Creed Shadows fir iech an Insoy. Vill Spaass!
No dräi Mol verschiben, koum dëst Joer e Spill eraus, wou viru Release scho vill driwwer diskutéiert gouf. D'Ried ass natierlech vun Assassin's Creed Shadows. An obwuel d'Meenunge vun de Wäit ausernee gaange sinn, huet d'Spill an der éischter Woch Millioune vu Kopië verkaf. A wéi mir d'Spill elo gefall huet, dat gesitt der elo. Dann ass et elo u mir, fir dat neit Spill an der Assassin's Creed Franchise ze presentéieren, nämlech Assassin's Creed Shadows. D'Spill hat Am Fong scho sollt de leschten November erauskommen, fir genau ze sinn de 15. Mee zwee Méint virdrun krute mer d'Info, dass et op de 14 de Februar 2025 verschibt gouf. An dann am Januar gouf kommunizéiert, de finale Release sollt dann endlech den 20 Mäerz sinn. An do koum et dann och endlech eraus. Ob déi ganz Verschiebungen et derwäert waren? Dat zielen ech Äerch elo. Wéi och scho bei de Virgänger hu se sech hei och eng nei Szenerie afale gelooss. The Shadows spillt nämlech am feudalen Japan, dat heescht plus minus am 16. Joerhonnert. Dann hu mer enker d'Naoe, ee Shinobi, an den Yasuke, een afrikaneschen Samurai. Mir fänken d'Spill mam Jaske un a léieren direkt säi Spillprinzip an säi Kampfsystem kennen. Hien ass e staarken an agile Kämpfer, sou dass et schnell geet fir seng Géigner ze besiegen. Relativ schnell wiessele mer zum Naoe a gesinn am Fong déi selwecht Zeen, mee aus sengen Aen, wou si d'Opfer sinn an ebe säin Duerf ugegraff gëtt. Mat him spille mir dann och de Prolog a kommen esou op den Haaptpunkt vun der Story. Now ee wëll Revenge fir säin Papp un enger Organisatioun huelen, wou ee sech e bësse ka virstellen, wéi an deenen Deeler virdrun, als japanesch Variant vun den Templerorden. Déi hunn hien ëmbruet, well hien a Besëtz war vun enger Këscht, dee vu groussem Wäert war. Mat Daui Ventsch kënnt dann och hoffentlech d'Opléisung, wat an der Këscht dran ass. Naue ass de Character, wou ee warscheinlech méi vu de klasseschen Deeler wäert kennen, manner vun deenen neien, well do méi de Prinzip vum Jaske virkomm ass. Beim Naoe steet Stealth ganz uewen op der Lëscht, mir kënnen eis jiddwereen eruschläichen a lautlos ëmbréngen, wann hatt net grad op all Surface ausrutscht. Op déi Punkte kommen ech nach méi genau ze schwätzen. Da kann ee mat him iwwerall erop klammen, wou ee Plazen an der Welt gesäit. Als Waff huet hatt eng Katana, en Tanto an.

U senger Auswal gesäit een direkt, dass säi Kampfstil méi drop erausleeft, vill Schued ze maachen. Mat him kann een zwar och schläichen, mee klamme kann hien absolut net, a verstoppe geet och net esou gutt wéi beim Naoe. Also wann ee wëll eng Basis stiermen, dann ass de Yasuke genau de richtegen dofir. Wat gëtt et da lo ze entdecken am Spill? Ma mir hu Castles, mir hu View Points, Shrines, Tempels, Hidden Trails a Coffons. Castles a Fortresses sinn déi Plazen, wou een am Fong de meeschten Loot ze huelen huet an meeschtens emmer e speziellen Treasure. Fir deen awer ze kréien, muss ee bei de Castles meeschtens bestëmmte Samurai Daisho ëmbréngen an d'Unzuel variéiert vun eent bis fënnef, deemno wéi grouss den Géigend ass. D'Viewpoints Fënnt een am Fong zimmlech iwwerall an do gëllt et och just eropklammen an dann d'Ëmgéigend ze entdecken. Deen kann een dann och herno als Fast Travel benotzen. Mee esou wéi an de klasseschen Assassin's Creed Virgänger virdrun kann een sech hei déi interessant Plazen net direkt markéieren. Et gesäit een zwar wou se leien a wéi wäit fort se leien, mee et muss een awer selwer herno op déi Plaz goen fir se ze entdecken. Dann hu mer Hidden Trails, dat kann een e bësse mat engem Parcours an freier Wildbahn vergläichen. Et muss ee mat de Skills vum Naoe, déi kann een definitiv net mam Jaske maachen, ee bestëmmte Wee goen. Dee Wee wou ee muss goen ass mat enger bestëmmter Faarf markéiert, mat Fändelen, a wann een op de Schluss kënnt waart eng Këscht normalerweis mat Legendary Ausrüstung op een. Dann hu mer nach d'Kofuns, sougenannte Grabstätten. Déi sinn ongeféier esou opgebaut wéi e Labyrinth. Do heescht et de richtege Wee fannen, bis ee bei den Treasure kënnt. Zu gudder Lescht hu mer d'Shrines an Tempels. Do huet ee meeschtens eng Mini-Aufgab ze erfëllen, fir Knowledge Points ze kréien. Entweeder bei esou vill Shrines biede goen oder Lost Papers bei den Tempels fannen. Knowledge Points si wichteg fir de Skill Tree, hei och Mastery genannt. Mastery Points kritt ee soubal een e Level up kritt. Knowledge Points kritt een awer just op bestëmmte Plazen am Spill, wéi zum Beispill Shrines oder Tempels. Knowledge Points brauch ee fir am Skill Tree Reien u Skills fräizeschalten. Do huet ee bis zu 6 Levelen a Mastery Points gi benotzt fir d'eenzel Skills ze kafen. Hei hu mer d'Skills fir hir Waffen an hire Kampfstil wou mer doduerch kënnen verbesseren. Wa mer schonn am Menü ënnerwee sinn, weisen ech och ganz kuerz den Inventory. Wéi een et kennt, kënne mer d'Waffen an d'Ausrüstung tauschen an dat direkt fir béid Charakteren. Waffen, wéi d'Ausrüstung, hunn och hir eegen Attributes, spéider am Spill kann een déi och vill méi individuell upassen. Och wann ee grad mat Engem vu béide spillt, huet een Zougrëff op déi zwee Charakteren a just fir d'Ausrüstung ze wiesselen, muss een de Charakter net switchen. D'Ausrüstung kann een dann och an enger Schmiede verstärken. A lo ass d'Fro, wou hu mer déi dann? Ma mär hunn een eegenen Hideout. Zimlech ganz am Ufank vum Spill an och duerch d'Story kënnt eng Persoun vir, wou eis säin Doheem, säi Grondstéck, als Hideout. stellt an do kann ee relativ vill maachen. Schonn alleng gëllt et als eisen Rückzugsort fir eis selwer, eis Allies an eis Scouts. D'Allies kréie mer am Laf vum Spill an Story dobäi an d'Scouts kommen dobäi wa mer den Hideout vergréisseren oder upgraden. D'Scouts kënne mer benotzen fir op der Kaart Quest Points ze highlighten oder fir aus Castles, Fortresses etc Material matzehuelen. Als Räim wou mir kënnen dobäi setzen hu mer dann zum Beispill d'Forge, een Dojo, e Strategy Room etc. All Raum huet seng Virdeeler an et kann een och selwer entscheeden wat ee brauch. Am Laf vum Spill ass et wichteg ëmmer mol erëm zeréck bei den Hideout ze goen fir deen ze upgraden fir dass ee vun de Virdeeler kann profitéieren. Material fir d'Upgrades fënnt een. Am ganze Spill, mee meeschtens, sou wéi et sech gehéiert, bei eise Feinden. D'Räim an dat ganzt Grondstéck kann ee personaliséiere mat Géigestänn, wou een an der Welt fënnt oder bei de Verkeefer ze kafe kritt. A wat mer nach kënnen an eisem Hideout ënnerkréien, sinn Déieren aus der ganzer Welt. Do hu mer ganz verschidde Méiglechkeeten, dat ze maachen. Entweeder fënnt een ee Verkeefer, wou een d'Déier verkeeft, Oder mir heemelen een Akita oder eng Kaz an déi sinn direkt an eisem Inventar dran. Dann hu mer och nach genannte Sumie. Heibei handelt et sech ëm Biller, déi d'Naue vu bestëmmten Déiere mole kann. Soubal een an d'Géigend kënnt vu sou enger Plaz, wou een e Sumie mole kann, da gesi mer direkt d'Icon. da muss hatt sech just sou lues wéi nëmme méiglech uschläichen a wann ee bis un déi richteg Distanz komm ass, moolt hatt déi Scenery wou hatt grad viru sech gesäit. Déi Technik huet ee vun engem klenge Jong, dee fir d'Story an d'Relationship tëschent dem Naoe an dem Yasuke eng grouss Roll spillt. Nodeems hatt mam Konschtwierk fäerdeg ass, huet een dat jeeweilegt Bild am Inventar, mee och dat Déier. Bis elo huet et just net bei Déieren aus dem Waasser geklappt fir se an den Hideout ze kréieren. Mee sou hu mer all méiglech Déier herno ronderëm lafen, wéi Hënn, Kazen, Kéi, Makaken, Fuussen, Tanuki, etc. Et ass näischt wat ee muss maachen, mee et mécht Spaass. Fir all d'Sammler ginn et och legendär Déieren ze fannen, déi sinn awer ëmmer just ëm bestëmmte Joreszäiten do. Apropos Joreszäiten, jo, mär hunn hei Season Changes. Dat huet net zwéngend eng Beanträchtegung fir d'Spill, just fir bestëmmte Saachen. Wéi schonn erwähnt, si legendär Déiere just an bestëmmte Seasons ze fannen. D'Seasons wiessele méi schnell, wann een zum Beispill dauernd Fast Travel mécht. A bei all hallwem Season Change fëllen sech d'Scouts rëm op, déi een da kann asetzen. Am Laf vum Spill kommen och ëmmer méi Targets dobäi, ëm déi mir eis këmmere mussen, an do si verschiddener och just ëm bestëmmte Seasons op enger bestëmmter Plaz unzetreffen. Mee fir mech perséinlech, wat de gréissten Effekt ass vun de Seasons, ass einfach déi verschidde Views wou een op d'Welt huet. All Season ass fir sech wonnerschéin duergestallt, an zum Beispill gesi verschidde Shrines an Tempels ganz anescht aus wann een am Fréijoer oder am Wanter do ass. Dat wat mol beanträchtegend ass wéi ee viru kënnt a wéi vill ee gesäit. Am Wanter huet een dotëschent mol e Schnéistuerm, am Fréijoer, am Summer reent et vill an am Hierscht kann et och mol niwweleg sinn. Mee mech perséinlech huet dat net gestéiert an ech sinn an all Season relativ d'selwecht viru komm. Wéini a wéi treffen sech d'Naue an de Jaske iwwerhaapt? Wéi ass hir Relationship zoueneen?

verfollegt hien d'Naoi a konfrontéiert hatt. Hatt hätt keng Sekonn gezögert fir hien ëmzebréngen, mee do kënnt dee klenge Jong, wou ech virdrun erwäänt hunn, an d'Spill a wëll dem Naoi beweisen, datt et gutt wär hien un eiser Säit ze hunn. Sou fänkt hir Zesummenaarbecht a gemeinsam Story un a Vertrauen tëschent deenen zwee gëtt wärend engem Sake besigelt. Bevir ech op Pro a Kontra vum Spill méi detailléiert aginn, komme mir nach op den techneschen Deel ze schwätzen, dat heescht Grafik, Sound, Steierung a Bugs. Wat d'Grafik ugeet, kann ech perséinlech net meckeren. Ech fannen si hu sech immens vill Méi ginn d'Landschaft sou gutt wéi méiglech duerzestellen. Och mat Seasons gesäit et ronderëm einfach wonnerschéin aus. D'Charaktere sinn och all immens gutt gemaach, just ee Punkt wou oft net an de Spiller klappt ass d'Schwätzen an d'Beweegunge vum Mond. Oft muss ee leider soen, dass et guer net openee passt, mee wann een d'Spill wéi bei mär op Japanesch huet, huet een Ënnertitel an da konzentréiert ee sech souwisou drop méi matzeliesen ewéi dauernd op hire Mond ze kucken. Wat de Sound ugeet, sinn ech normalerweis ee Gamer, wou de Moment selwer d'Musik a Soundeffekter wouer hëlt, mee dono net méi esou am Fokus steet. Fir Assassin's Creed Shadows kann ech awer soen, d'Musik ass immens flott ausgewielt, natierlech japanesch ugehaut an ëmmer passend zu der Scene. Markant Momenter wou d'Musek wiesselt ass bei engem Viewpoint, bei enger feindlecher Basis an wann een do erkannt ginn ass. Naoe selwer huet e grousse Fokus op d'Musek, well et vu sengem Papp eng Kléiflute, hei Tsuchiboe genannt, kritt. Et kann ee sech se als Ocarina virstellen, de Prinzip fir se ze spillen ass am Fong de selwechten. Et kommen och vill traditionell japanesch Instrumenter am Spill vir an et ass ee Genoss déi Musik einfach nozelauscheren. D'Steierung funktionéiert mol méi mol manner. Ween hat an engem Assassin's Creed nach net de Fall dass ee genau wëll op ee Punkt sprangen oder kletteren an den Charakter geet genau an déi aner Richtung?
Bitte fahren Sie geradeaus.
Oder dann hat ech nach ee Moment wou sech een net gebéckt huet wou en sech soll verstoppen an dann ass een ertappt ginn. Oder de Jaske wou einfach net kletteren oder sprange kann. Et waren a menge ganze Spillstonne relativ vill sou Momenter, mee zum Gléck just vu kuerzer Dauer. Et reegt ee sech kuerz driwwer op an da mécht een einfach weider. Bugs dierf een awer och net vergiessen an e waren e puer Witzcher dobäi. Zum Beispill ee Feind wou een da wollt am Schlof assassinéieren och op eemol opsteet a sech rëm hileet nodeems en am Fong net méi sollt liewen. Ech hat zum Gléck just witzeg Bugs a keen wou mech iergendswéi am Spill sollt gehënnert hunn. Lo schwätzen ech awer nach gären iwwert puer Punkten wou bei mir leider Minuspunkte kruten. Mäin Haapt Minuspunkt sinn einfach déi Millioune Quests. Ganz am Ufank amuséiert een sech nach alles am Passport ze maachen, d'Niewequests, déi een ënnerwee begéint an an an. Mee iergendswann gesäit d'Board komplett iwwerfëllt aus. An all Haaptstad komme méi Niewequeste bäi an permanent muss iergendswou iergendeen ëmbruet ginn. Fir mech perséinlech ass dat ee Kritikpunkt, well ee fir d'éischt emol guer net hannendru kënnt sech. em dat Ganzt ze këmmeren, just wann een natierlech fully committed ass an zweetens, d'Main Story fält komplett aus dem Fokus. Ech hu sécher 20 Stonnen domadder verbruet just Niewenmissiounen ze maachen, sinn hin an hier gereest an hu Saachen entdeckt. Ech fannen einfach d'Main Story läit net sou am Fokus wéi et soll an et muss een sech se dem Spill richteg aus der Nues zéien. Wann ech scho sou vill Stonnen an e Spill investéieren, wou ech och ganz gäre maachen, fannen ech sollt d'Main Story awer am Flow bleiwen, sou dass een se net aus dem Bléck verléiert an den Interessi einfach bestoe bleift. Mee dat ass alles Affaire de goût. Et gëtt och einfach wierklech vill ze entdecken, well d'Kaart ass och net wierklech kleng. D'Spill ass fir mech eng gutt Additioun fir d'Franchise. Schonn eleng well et a Japan spill, huet et mäin Interessi geweckt a genau dat ass et och wou mir am beschten am Spill gefall huet, wéi et gemaach ass an duergestallt ass. Leider krut ech och no 50 Stonne Spillzäit, wou ech null viru komm si mat der Story, e bësse Flemm an hu mech da wierklech just nach op d'Main Quest konzentréiert, just d'Niewemissioune gemaach wann ech se misst maachen, an wa mol een an der Géigend war hunn ech dann och mol een assassinéiert. Ech hunn am Laf vum Spill einfach d'Loscht um Investment verluer, well et och iergendwann bësse Widderhuelung ginn ass. Am Groussen a Ganzen ass et e flott Spill, ech hat awer wierklech meng Momenter wou ech immens begeeschtert war an hat am Fong eng gutt Gaming Experience.
No 25 Joer Sims ass em endlech ee Konkurrent erauskomm, an zwar Insoy. Si setze méi op Realismus an Open World. Ob de Konkurrent aus Korea géint ee Spill kann ukommen, wou eng rise Fanbase iwwert Joerzingten opgebaut huet, dat verréit iech d'Esther elo.
Schonn eng Zäitchen ass dëst Spill Thema bei de Sims. Oder komm mir soen Life Simulation Game Fans. A spéitstens nodeems een hire Stand gesinn huet mat där riesen Kaz op der Gamescom 2024, sief et live oder op 1000 Social Media Stories, weess och jiddereen datt endlech ee villverspriechende Konkurrent fir dem EA säi Sims do ass. Insoii!
We are same same, same same but different but still same. Insoy ass ee Life Simulator Game mat Open World Elementer. Jo, mir kennen et vun de Sims, déi haten dat och probéiert, mee net all Fan war sou begeeschtert dovunner. Vläicht mécht Insoy et besser?
Sul sul!
Ech hu mer den Early Access fir iech ugekuckt an e puer Stonne getest. Sou, hei si mer lo am Haaptmenü. Wann der do op de PC an der Mëtt dréckt, kommt der bei Aktuell News, mengen ech, vun der Entwécklung vum Spill an och bei Insert Community. Dat gi mer awer lo net méi am Detail an, dat kënnt der eng Kéier selwer kucken. Ech denken, mir fänken direkt domat un eise Soi ze erstellen. Ech gi mengem Soi dann direkt mol een coolen Numm. Ech gesinn och ënnen drënner hu mer dann och Altersgrupp an Geschlecht, dat kenne mer jo dann och vu Sims. Traits, dat wäert ech iech méi spéit weisen. Ech denken mir fänken fir d'éischt un Mengem Soi een neit Ausgesinn ze verpassen. An der éischter, nenne mer et einfach mol, Kategorie hu mer e puer Presets. Ech sichen do elo ee raus a modifizéieren dat e bëssen, domat meng Review elo keng 5 Stonnen dauert. D'Hoer hunn ech och kuerz fort gemaach, domat dir besser gesitt, wat mer elo alles kënnen um Gesiicht änneren. Lo fir den Ufank hu mer de Base Editing, do sicht ee Saache raus wéi d'Hautfaarf an d'Gesiichtsmerkmale. Dat ass zimmlech cool, do huet ee well Tonne Méiglechkeeten. Wéi der gesitt, Sommersprossen, Falen, Schéinheetsflecken, kann ee sech Biller an d'Gesiicht maachen, et kann een de Make-up ännere wéi ee wëll, et kann een alles maachen. Dann hu mer och d'Aen an d'Abra, déi mer natierlech änneren an och an alle Faarwe kënnen hunn. Mäi klengen Highlight hei sinn déi mega fancy Wimperen. Ech menge kuckt iech déi einfach un, also mega nice. Och eng kleng Demonstratioun dann och wéi een d'Gesiicht ka veränneren. Also eigentlech gitt der just bei déi klenge kleng ronn Punkten an dir zitt einfach e bëssen um, am Gesiicht ronderëm, genau. An dat war et eigentlech schonn. An dann dat Wichtegst, do mat Hoer, do huet een dann och e puer Frisuren natierlech, verschidde Längten an et huet een och verschidde Frisuren, wou ee dann och ka verschidde Faarwen dra maachen. Als nächstes hu mer dann och de Kierperbau. Do huet een dann och verschidde Presets rëm. Do kann ee sech dann een auswielen an dono kann een dann och wéi beim Gesiicht alles bësse verzéie goen, wéi een et gären hätt. An da si mer jo och schonn bei de Kleeder. Do huet een och Presets, mee ech wëll iech eppes vill méi Cooles weisen, nämlech d'Craften. Jo, dir kënnt eege Kleeder erstellen, Do kënne mer elo zum Beispill d'Uewerdeel huelen. Do kënnt der d'Ärmlängt raussichen, Kolli, kee Kolli an nach ganz verschidden aner Saachen auswielen a sou individuell Kleeder droen. D'Faarwe kënnt der och fir alles eenzel raussichen oder och är eege KI-Musteren erstellen. An do muss ech soen, dat ass richteg witzeg heiansdo, well déi KI och net ëmmer alles versteet. Wéi bei Sims muss der dann natierlech och fir all Ulass richteg gekleet sinn an do och Outfits zesummestellen an do kënnt der och vun Neel bis Accessoires alles raussichen an upassen. Ech hu gefillt 3 Stonnen dofir gebraucht, dofir weisen ech iech einfach een ganz schnellen Duerchlaf vun mengen 3 Stonnen. Sou. Insoy ass erstallt, Insoy ass ugedoen an da komme mer elo endlech bei d'Traits. Et ass eigentlech ganz simpel, do kann een de Charakter, d'Wiese vu sengem Soy raussichen, also jo d'Charakterzich vum Soy genau. A wa dat gemaach ass, jo da si mer ready fir de Baumodus géing ech soen. Sou, Hei ass de Baumodus an ech muss soen deen huet ganz genau sou vill Méiglechkeete wann net esouguer méi wéi Charactererstellung. Jo deen huet mech richteg iwwerfuerdert, mee ech hu probéiert fir iech einfach mol eppes klenges ze bauen. Ech denken do muss ech och net esou vill erklären, ech hu mech einfach do e bëssen duerchprobéiert an duerchgeklickt. Et ass e bësse limitéiert am Choix vun de Biedem, Tapéiten an de Miwwelen. Mee et muss ee bedenken, d'Spill ass nach am Early Access, dat heescht ass nach an der Entwécklung an ech si mer ganz sécher, do kënnt nach ganz ganz vill dobäi. Ech denken, ech weisen Iech och hei am Schnelldurchlauf, wat ech do zesummegewurschtelt hunn. Ech hu fir gutt zwou Stonnen alles duerchstöbert an et huet richteg Spaass gemaach. Et kann ee säin Haus wierklech mat Léift zum Detail ariichten a gestalten. Wat dann och cool hei ass, Ass dat een och hei e Craft Button huet fir Miwwelen ze erstellen. Jo dir kënnt är eege Miwwelen maachen. Ech hu mer dann och geduecht komm ech baue mer eng richteg cute Luucht an ech muss och soen ech sinn e bësse stolz drop. Ech menge kuckt iech se un wann ech lift, kuckt iech dat Konschtwierk un. Sou an no deem super Konschtwierk gëtt et Zäit fir de leschten Deel vu menger Review an wéi soll et aneschter sinn, ech weisen iech wat ee mat sengem Soi alles sou ka maachen am Spill. An och hei gëtt et vill ze maachen a villes ze gesinn, do muss ech soen do ass et Sims ganz ähnlech. Ech hun mer hei en Appartement raus gesicht an enger Stadt mat Strand. Do hun ech dann och entdeckt dass een d'Stadt kann och individuell gestalten a verschiddenes ka raussichen wéi d'Beem an der Stadt, vill Déieren, net vill Déieren, verschidden Dekoen, wat och zimlech zimlech cool ass nee? Dat éischt wat ech da fir iech gemaach hunn ass op de Strand gaangen. Do hunn ech da probéiert schwammen ze goen. Dat huet net fonctionéiert. Dann hunn ech alt eppes giess an hunn ech och gesinn, datt do e Fräizäitpark niewendru war. Da sinn ech och bis an de Fräizäitpark gaangen. Do wollt ech dann och op Attraktiounen. Do ass et net gaangen. Ech weess net, vläicht kënnt dat och nach. Dann hunn ech och probéiert mech mat Leit ze ënnerhalen. Dat ass, huet och geklappt. Just heinsdo matzen am Gespréich sin d'Seus dann einfach mol fortgerannt. Wisou wees ech net, sin vläicht einfach busy ënnerwee déi Seus. From that day on, if I was going somewhere, I was running!
Fir de Rescht ass et ee Life Simulator wéi een net kennt. Muss ee sech ëm säi Männche këmmeren, seng Skills op levelen a schaffe goe fir Suen ze verdéngen. Ech hunn einfach bëssen drop lass gespillt an een zwee Deeg mat mengem Soi duerchlieft. Ech hat mega vill Spaass, muss een awer wierklech e puer Stonne spillen, bis een alles entdeckt oder verstanen huet. A ganz oft hunn ech mäi Soi einfach fräi maache gelooss, wat e wollt. Wat bëssen enttäuschend ass, ass dass ee säi Soi net ka mat op d'Aarbecht begleeden. Also ech hätt ganz gäre gesinn, wat ee sou an de verschiddenen Jobs ka maachen. Leider, wann ee just ee Soi an der Famill huet, muss ee waarden, bis e rëm do ass a seng Zäit domat ëmkréien, sech bëssen Stad unzekuckeren. Kucken wat d'Noperen sou maachen an d'Zäit sou séier wéi méiglech no vir spullen. Ech hu lo ganz ganz vill geschwat an ech probéiere mech kuerz ze hale mat menger Konklusioun, Den Early Access mécht scho mega mega Bock. Ech si liicht iwwerfuerdert mat all dem Choix deen ech kann treffe punkto Säuerstellung a Baumodus, mee ech si mer ganz sécher datt et ganz ganz vill Leit ginn déi dat mega fannen. Fir mech ass heiansdo less is more. Mee et ass cool, datt se engem all déi Méiglechkeete ginn. Jiddwereen, dee Life Simulators gär huet, wäert ganz, ganz vill Freed domat hunn, do sinn ech mer sécher. Dir braucht just ee gudde PC mat enger gudder Grafikkaart a gudder Leeschtung, an da steet iech näischt am Wee, Insoy kënnen ze spillen.
Sou, dat war et vun eis. Mir profitéiere lo nach e bësse vum gudde Wieder, ne? Mir bleiwen hei bannen a mer zocken.
Ciao! Ciao! An dës Kéier hu mer Assassin's Sheet. Sheet! Assassin's Creed Shadows. Assassin's Creed Shadows an Insoy. D'Ried ass natierlech Vun Assassin's Creed Shadows an
Jo. An jo, ne?
Let's go! Let's go! An obwuel d'Meenunge wäit auserneen gaange sinn. Kuckt ewech! Viru Release scho vill driwwer diskutéiert gouf. D'Ried ass natierlech vun Assassin's Creed. Du sees jo esou ouni eppes ze maachen.